Illum se nitkellmu fuq il-fondatur tal-biblioteka, il-kavalli Franċiż Jean-Louis Garand de Tansin, li kien jgħix fis-seklu 18. Issa il-biblioteka bħala kollezzjoni kienet inbdiet ħafna qabel, meta fl-1555 il-Gran Mastru Claude de la Sangle Franċiż ukoll kien ħareġ digriet fejn qal li l-Kavallieri fit-testmenti tagħhom kellhom iħallu l-kotba li teżorta l-Ordni. Fis-seklu sbatax kien hawn dan il-Kavallier Franċiż Guerin de Tencin. Issa de Tencin kien ukoll kellu influwenza kbira tal-filosofi tal-Enlightenment. Fil-fatt hu kien iqis il-kultura bħala ħaġa importanti ħafna bħala arma kontra l-injoranza. Bejn l-1742 u l-1749 De Tencin kien intbagħat Ruma mill-Ordni bħala ambaxxatur lejn is-Santa Sede, u kien hawnhekk li hu għamel ħbieb ma' kardinal Spanjol, Portocarrero. Kienu t-tnejn bibliofili kbar, kienu kollezzjonisti ta' kotba u strumenti wkoll. U meta miet Portocarrero fl-1760, De Tencin xtara kollezzjoni tiegħu li kienet tilħaq mal-6,000 ktieb u bihom ifforma n-nukleus ta' dik li aħna nafu bħala biblioteka pubblika. Għall-ewwel ma kinitx hawnhekk, wara li nħarġet minn San Ġwann, peress li San Ġwann imbagħad kien żgħir wisq, Dik il-kamra fuq l-oratorju ta' San Ġwann. Detansen akkwista post li kien jgħidu l Fantoni, dak kien post kbir, kien palazz, u hemmhekk għamel il-biblioteka il-ġdida tiegħu. Bħala bibliotekarju huwa sejjaħ li l-ħabib kbir tiegħu, il-qassis Awċi, Ġan Franġiska Ġuża Soldanis, li aħna nafuh bħala bniedem kolt ħafna, Eh, li kien studjuż u li ħallina ħallina ħafna pubblikazzjoni tu kitbiet tiegħu. Qed naraw hawnhekk ktib interessanti ħafna li, li fuq il-qoxra tiegħu hemm l-arma ta' Detansen b'mod dekorattiv ħafna. Issa dan il-ktib huwa importanti għax huwa parti manuskritt u parti ktib. Fl-ewwel parti l-parti manuskritta hemm kopja ta' itra li Detansen bat lil Papa fejn jitolbu biex jagħti permess lil ħabib tiegħu Porto Carrero biex fuq il fuq il l-abitu ta' kardinal tiegħu jkun jista' jilbes ukoll il-salib tal-ordni, il-salib bi tmien ponot. Il-Papa mbagħad wieġeb forma stampata mhux mhux manoskritta, forma speċi ta' ktib żgħir, fejta dan il-permess. Kodba oħra li naraw datata sena u hekk huma kodba li jikkommissjonaw stess fi fazzaru għalih personali u nistgħu naraw l-arma tiegħu anki fuq il-paġni ta' ġewwa. Kif ukoll kotba li intbatu għandu mill-istamperija reali, mill-re Luigi 15 li kien ħabib tiegħu għax hu bħala deta sem bħala nobli, ovvjament kien mitħla tal-familja reali, u ir-re kien jibatlu kodba stampati fl-istamperi rjali. Ktieb importanti li kien kien parti kien jifforma parti mill-kollezzjoni da Tetansen huma l-Profezija ta' Nostradamus. Dan huwa edizzjoni bikrija ħafna tal-1566. Fuq ġewwa naraw il-book plate ukoll bl-armata de Tansen u nsibuh ukoll imniżel fil-katalgu tiegħu. Għandna wkoll daw il-kotba mill-kollezzjoni ta' Portocarrero tal-Kardinal bl-arma tiegħu fuq il- Fuq il-qixxur tagħhom, kotba importanti ħafna u rari ħafna li kienu jagħmlu parti mill-kollezzjoni tiegħu. Hawnhekk naraw il-Proveni di Nobiltà ta' De Tansen u għandna wkoll it-testment tiegħu miktub bidejh kif nistgħu naraw il-kitba taqbel ħafna mal-kitba tal-katalogu, ġifieri l-istess sit, kitibha hu stess, kiteb it-testament tiegħu. De Tansen miet fil-10 ta' Ġunju tal-1766 Meta miet il-bibljoteka kienet għadha fil-Forfantone, ma kienx għadu bena inbena dan il-bini. Jiġifieri nistgħu ngħidu li l-ħolma tiegħu essax ma kienx seħħit totalment. Mbagħad kien kien 10 snin wara fil-Kapitlu Ġenerali tal-1776 fejn Rama Suderani iddekreta il-bini